बकरी पढ़ू ले जा हाँ सागर पाठी चाहे जे हो पूरा लंगने चल जाए कोई कहल का से हाँ मोहना कहना रही ए रंग खलना के छै बेचे वाला हाँ कल के जे ओकरा बकरी पटरू छै बेचे वाला तले कते टका देबा ए कते टका देब सागर छ के पाठी छ के बकरी छ सागर पाठी दुनू छै तो कते कते के छ से देखेबा तब ने ओहि अनुसार से दाम लगतै वएह बात बजै छै पहिले तू दाम कह तकर बाद हम देखेब मनु से ले दल फड़ाइत रही ए सामान देखे ने दै छी आ दाम उनटे सुनटे बता छ हम बता छियै दिमाग नहि छ ए हमरा दिमाग नहि छै दिमागमे भूसा भरल छ ई दस टोली व्यापारी करै छियै हम से दिमागमे हमरा भूसा भरल छै हैं कोट पैंट पिन्ह लै छह जींस पर धोती पिन्ह लै छह गजा हम बड़ बुझै छियै व्यापारी छै तोहूमे ठंडा छै ने ठंडा छै कहले तऽ पहिले दाम कर दाम कर दाम कहबह ने हो तब ने तऽ पहिले सामान देखबह ने तब ने दाम हेतै ओकर उचित दाम दे हेतै से तऽ लगेबे ओ करबह बात ने। नहि करै छियै हमरो आरके पहिले दाम छाप कए लै छियै तकर बाद सामान कोन पागल आदमी से अथी भए गेलै दिमाग खराब हे सुनऽ ने करो ना दाम हो दाम करबो तब ना ए, तू छागर पाठी कहल छै तऽ देखबह छागर तब ने पाठी दाम। दुनू छै तऽ देखबह तब ने दाम लगेबह देखबो तू की हम देखना चित नहीं भेलै दाम करो ना मात्रे तू दाम कह कहते कोन पागल आदमी से संगत भए गेल छै ए, एने सुना ने हो दिमाग चाटि लेला अंगना में चोर गेल छ चोर नहीं देखो घर खुगले छै कुत्ता चलि जाए उनसे ढुक जेतै बा- भात छै चुपि देतै नहि, से तऽ सहिए बात तोरो घरमे भात छ नहि हमरो गाँव नहि खाइ छियै भुगले रहै छी हवा पी कऽ रहै छी नहि, सएह कहलियै तब देखऽ देतऽ तऽ कथी देखा देतै भात भए जेतै। नहि नहि तऽ वएह छागर पाठी देखऽ देतऽ तऽ दाम दाम क्या न ले हो देखबे करबह तऽ दाम क्या न ले बगैर देखना केना दाम हेतै हो अन्न कहलियै सस्ते पड़ै छागरो छै छै पाठियो छै तू दाम करऽ ने कथी लए भेजा खराब करै छै हमर मतलब हम तोरा फायदा खराब करै छी नहि हम तोरा खराब करै नहि हम तोरा खराब करै छी नहि हम ही खराब करै छियै सामान देखऽ देबऽ तकर ने दाम लगतऽ हो तू तू दाम करबह तब ने देखबह मतलब दाम करबै तब सामान सब देखबह देखबह हँ कोन पागल आदमी से संग देखत आब हम देखै छी ए हाँ अना सुना ना है तेरी भला मना तोरा लै के छा कि नहीं छा तोरा लै के छा तोरा बेचे के छा खा बेचे के छे हमरा तो कह ना सामान तो तू लावा दाम कहा ना सामान सामान सामान सामान कौन छागर पाठी केना करबह कह ना दाम कह ना ए

तोर मुंह कान पागल तोर चश्मा पागल तोर कोट पागल तोर जींस पैंट पागल हम पागल तोहर खानदान पागल तोहर जड़ पागल आ जोहो बचल छौ दुनूटा सोहो पागल पागल कहाँ के नतन पागल ये अपना खुद आ ये आबै छै एतऽ पागल बन गेल ना हो कथी ना भिरल छ त उ जाना जाना जाना जाना। जो ना पैसा छौ तऽ पैसा ला आ नहि छौ तऽ निकाल

तो ओकरा सनकुट उठा जे जेना बुकनी नहीं पीसे छो म- मिल में तहिना पीस देतिए हम बाप उ तो रे तोरा बाप। पकड़ लाली छोड़ अब देलिए की चले जे व्यापारी जी के- कुछो छिए चोर रहा बदमाश रहा हमहू बड़का डाकू छिए नहीं अथी ना लगा उ दिन के उ- उ रात के काटते हम दिन के जाके काट लेबे ओकर व्यापारी छिए व्यापारी एहनो व्यापारी है जे तोरा रोक देलिए हमरा न त आइए ओकरा रोक हम नहीं देबो, की गर्दा करबो, गर्दा क्या उड़ा देबो दे ओकरा, कबो मारे ला, हैं?